Issa Adrian ħa tagħmlilna analiżi qasira u xek ta' żewġ kanzunetti minn edizzjonijiet passati tal-festival biex il-pubbliku in ġenerali kun jista' japprezza iktar il-kelma ġol kanzunetta u biex min jikteb ikun jista' jkollu idejat ukoll ta' kif jista' jtejjeb il-kitba tiegħu. Ħa nixtieq li speċi l-ideat li bdejt insemmi nara kif jaħdmu daw it-tekniki kif jaħdmu. F'żewġ kanzunetti li rebħu l-anja tal-poplu. Stajt għażilt oħrajn naturalment, ġifieri għażilt dawn għax joffru li eżempji ftit differenti minn xulxin. Waħda minnhom hija l-uffiċċju tal-Brikkuni tal-2008 u s-sena ta' wara tal-aħħar ta' Corazon li kienet kantata ma' Walter Micallef. Din hija, dan ma kontx rajtu fil-fatt, kienet okkażjoni biex narah dar recording ta' meta li qiegħed online ta' meta kienu rebħu kienu ħadu sen fil-festival u eventwalment rebħuh bil-kanzunetta l-uffiċċju verżjoni speċi verżjoni akustika biex ngħidlek. Tajjeb, din imbagħad hija l-verżjoni iktar Eh, professjonali, bil-filmat, l-atturi. U dan huwa Dan huwa test tal-kanzunetta, l-kliem huwa ta' Mario Vella. U jinsa nħares biss eżempju osra lejn eh, żewġ strofi. Eh, l-uffiċċju ilni żmien li xbajt tant li issa qodni drajt. L-istennija għassibtu l-ħadd, it-tieqa tagħti għal ġox xaft. Issa, żewġ affarijiet żgħar ħafna. L-ewwel nett il-bażi hija l-vers ta' tmienja. Ġifieri huwa qed juża primarjament il-vers ta' insa bieħo Malta tagħna mhux għax Malti nfaħrek jien jiġi seba' maħna nodduh tmienja xi kollok l-aċċent fl-aħħar, qed juża dik il-bażi. Ma jimxix kompletament magħha ġieli għandu seba, ġieli għandu disa. Imma l-istruttura in ġenerali hija ta' tminja. Naħseb li fil-kanzunetta eh, ftit differenti mill-poezija għaliex tista' tidħol qabel, tista' tawwal, hemm tekniki li fil-qari tal-poezija fuq il-paġna ehm, ma tistax tittrasmettihom waqt li fil-kanzunetta, il-kanzunetta hija ħoss fil-fatt u tista' titrasmetti daw il- daw l-isfumaturi, daw il-varjazzjonijiet fuq il-vers ta' 8. Ma l-bażi hija dik. Qed juża l-vers ta' 8 huwa wieħed mill-iktar komuni naħseb fil-kanzunat ta' Malti. Eżatt, huwa l-bażi ta' lana Malti, huwa l-bażi ta' ħafna mill-poeżiji tagħna, l-bażi ta' ħafna għannijiet tagħna. Eh, il-vers ta' 8 huwa l-bażi insomma tal-letteratura popolari speċjalment tagħna, imma ntuża anki minn min, min kittiba kbar bħal Oliver Frigieri li illi Umbat joħloq poezija verament sabiħa minnu l-vers ta' 8 mhux sempliċement eh, speċi taqbila. Hemm xi affarijiet interessanti, juża il-rima mbewsa hawnhekk il-liriċista Mario Vella, xbajt drajt u mbagħad ħadd xaft. Issa fil-verità, it-tieni it-tieni set, it-tieni koppja ta', ta kelmiet li jirrimaw ħadd u xaft ma jaqblux fil-fatt. Ġifieri dak dik mhix rima, aħna fil-letteratura ngħidu l ħafna drabi assonanza għax għandek rima parzjali, jaqblu il-vokali biss, kieku jaqblu il-konsonanti biss ngħidu la konsonanza. Il-punt huwa iktar ir-relazzjoni li tinħoloq bejn iż-żewġ kelmiet li jirrimaw Dik trid tkun relazzjoni interessanti. U iktar ma jkollok relazzjoni interessanti bejn dawk iż-żewġ kelmiet, iktar ħa toħloq effett, iktar ħa tqanqal xbijat. Eh, hawnhekk it-tieqa tagħti għal ġo xaft hija eh, osservazzjoni illi ma tistenniex f'dak ir-raba' vers. Inti tistenna li se jkompli l-istennija s-sibt u l-ħadd u mbagħad ħaġa dwar matul il-ġimgħa. u xi dwejja f'nofs il-ġimgħa insomma hija xi ħaġa. Imma hu mhux ma jagħmilx hekk u jaħsadna jaqbadna fuq siq waħda ir-relazzjoni bejn ir-raba' vers u t-tlet versi ta' qabel tagħmel sens imma imprevedibbli kif idaħħal ix-xaft. U jdaħħal ix-xaft għaliex għandek da sens ta' eluq, ta' nuqqas ta' dawl, ta' isumina li ma tistax toħroġ minna. li għad dik il-metafora nużaw ħafna speċi eh, meta tkun f'mina u jisa qed tistenna li fl-aħħar toħroġ minna dik il-mina il-ġimgħa u mbagħad tmiem il-ġimgħa. Hemm ukoll konnotazzjonijiet oħrajn naturalment tat-tieqa u x-xaft. imma ma jitħolx fihom, jitfaħħomna hemmhekk min irid jaqbadhom, naħseb jiena u min irid eh, jara affarijiet oħrajn. Dak huwa sabiħ tal-metafora, dik metafora ġveri it-tieqa tagħti għal ġoxxaft. Nifmu x'jistgħu jkunu t-tifsiriet imma ma jbellaħħomniex ma jgħidinix kif irridu ninterpretawha, ħalliha fidejna. Għazzi ta' skoprihom forsi mat-tieni darba tisma' kanzunetta jew mat-tielet darba. U ġili anki żjed, ġili, eżatt, eżatt. U dak is-sabi, dak is-sabi li tara film, per eżempju, Tgħidilha, ma di l-kelma kif ma notajtix, dik ix-xena kif ma notajtix, dik l-inkwadratura, dak il-kulur, ma nafx dak il-qattus u d-del tiegħu fuq l-art kif ma kontx innotajtu. U l-istess il-kanzunetta. Għalhekk ma tistax tkun sempliċement stqarrija isa stqarrija l-istampa eh, li tibgħat lil gazzetti u lil xandir li trid tkun kemm jista' jkun ċara bil-maqlub hawnhekk trid tkun kemm jista' jkun suġġestiv, eh, toffri possibilitajiet differenti. Mbagħad din l-istrofa li hija ġenjali, verament ġenjali, li kont bdot ta' aeroplan omri nqatta indakkar is-sħab minn hemm ħadd it-titlu tiegħi. Mis-sema nobżoq fuq ġdin l-art forsi mill-bżieq jinbet il-ward. Hawnhekk qed jagħmel xi ħaġa eh, Mario Vella tal-Brikkuni illi jagħmel tista' tgħid eh, fl-albums kollha li kiteb il-lirika għalihom. Qed jaqbad espressjonijiet popolari, wil, idjomi, espressjonijiet popolari. U fil-waqt li jħallihom li ħallinna biċċiet minnhom hemmhekk joffrilna relazzjoni ġdida permezz tagħhom, billi jieħu biċċiet imma billi jieħu fdalijiet. Allura aħna ngħidu eh, toqbżo fis-sema u jiġi f'wiċċek, aħna ngħidu illi mix-xewk jimbet il-wart, Imma hu x'jagħmel? Jaqbad dawk iż-żewġ espressjonijiet, ibiddel il-kompożizzjoni tagħhom u mbagħad joħloq anki relazzjoni bejniethom. U b'dan il-mod qed jagħtina ħjiel le suġġeriment ta' espressjonijiet li aħna nafu, li aħna nifmu, li aħna nużaw il-ħin kollu. Imma idaħħal fihom jinjetta fihom speċi elementi ġodda possibilitajiet ġodda, emozzjonijiet, ideat, assoċjazzjonijiet ġodda. U naħseb hemmhekk joħloq verament affarijiet sbieħ. Però l-istrofa jibdija b'din ix-xena eh, kompletament differenti minn qabel. Qabel konna fil-uffiċċju, qabel konna eh, f'dak li drajna, f'dak li xbajna bih, u issa f'daqqa waħda qegħdin f'din il-situazzjoni immaġinarja, imma li aħna naturalment min jaf kemm eh, naħsbu fuqa u nitkellmu fuqa li tkun fisħab, le? Eh, ara dak jisu fisħab speċi moħħu mhux magħna, mhux jgħataw fiżikament imma moħħu fisħab. U itina din ix-xena tal-bdot ta' aeroplan. illi ħieles, qiegħed ħieles hemm fuq mhux fix-xaft ta' tal-ġimgħa tax-xogħol jew tal-uffiċċju, imma fis-sema ħieles dal-bniedem. U dika ġbija eh, li wkoll taqbadna fuq siq waħda. Isu f'daqqa waħda dawr in-nawiċna u ġenna naraw affarijiet li ma konniex qed naraw. Għalija effettiva ħafna. It-tieni versu mbagħad huwa. Semmih ma jkunx qed jistenna li ħajkun hawn dan it-twist. Le, le, le, din hija eh, din hija żvolta li li verament eh, għalmenu li li s-saxħarni. U t-tini vers mbagħad huwa huwa vers verament poetiku. Omri nqatta, indakkar, aħna ma ndakkru, ma ndakkru, aħna normalment indakkru il-pjanti, il-fjuri, imma wekk indakkar is-sħab. U tgħid tgħid imma naf u ma naf xi jrid jgħid. Dik hija l-metafora illi inti taqbad ftit jew wis fej sejjer u xi jrid jipprova jgħidilna, imma u ma qabdekx minn idek u ġielek tmur eżatt fejn irid u tak biss xbija, le eh, sensira ta' xbijat, sensira ta' relazzjonijiet mhux tas-soltu. U issa ħajħallina aħna fil-fertilità tad-dakkir, per eżempju, f'dan is-sens ta' libertà tas-sema tal-ajruplan, tas-sħab, f'dan is-sens ta' xaħat li qiegħed f'post imma jisu qed jinħeles minn dak il-post f'moħħu mentalment hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Is-semmiħ għandu interpretazzjoni, għandu s-sem tiegħu is-semmiħ Via l-interpretazzjoni. Eżattament, eżattament. Ġenjali, eh? Ġenjali u memorabli. U naħseb l-aqwa poezija u l-aqwa kanzunetta għandha ħafna minnhom dawn. Eh, naħseb bħal ħafna semmija jiena nħobb ħafna nisma il-kantawtur italjani u bxat bħal Fabrizio De Andre jew jew Vinicio Capossela, huwa mimli bihom daw, vers wieħed wara l-ieħor, u vers iktar poetiku minn ta' qablu. U ma tinsihomx malajr, eh, ġifieri ma taqbadhomx malajr ukoll laqqas, imma mbagħad ma tinsihomx malajr laqqas. Mhumiex mhumiex eh, mhumiex versi li jgħaddu minn arħat ma jkun ta' kasom biex ngħidlek. U mbagħad hemm ukoll naturalment il-mod kif eh, isemmi l-bżieq u l-wart fl-istess kien. Hemm tensjoni bejnietom daw il-żewġ kelmiet, speċi f'kanzunet ta' ħassem il-bżieq. Il-bżieq mhux ħaġa kera, mhux ħaġa eh, li aħna nitqazzu, imma l-bżieq huwa l-ħajja u l-bżieq il-ħajja hija magħmula mill-ara u mill-bżieq u minn ħafna tbatija, minn ħafna dweja, minn ħafna affarijiet li inti trid tneħħihom minn ġo fik. Waqt li l-wart huwa dak li toqgħod daqsxejn il-bot minnu u tosservah. U ġibhom flimkien daw żewġ affarijiet. Naħseb l-istess ġenjali u memorabli fl-istess ħin. Fl-istess ħin, nixtieq ngħaddi kumment illi ġili jgħaddi ħaddieħor ukoll ehm, fuq l-aċċenti. Ġifieri aħna meta nużaw kelma bil-Malti, dik il-kelma għandha l-aċċenti tagħha, l-aċċenti naturali tagħha. Aħna ma ngħidux omri, aħna ngħidu omri. Aħna ma ngħidux Qatta, aħna ngħidu inqatta. Aħna ma ngħidux jimbet, għamma aħna ngħidu jimbet. Issa, fil-kanzunetta, il-kantanti ġieli jilabu b'dawn l-accenti, għax kultant ikollhom bżonn accent fl-aħħar tal-kelma, waqt li l-accent naturali tal-kelma qiegħed bandoħra. U għax il-kanzunetta tkun sabiħa, għax il-vuċi tkun sabiħa, għax il-kelma toqgħod tajjeb f'posta, ma nagħtux każ ta' dik il-bidla mill-użu naturali tal-kelma. Imma naħseb il-kompożituri, naħseb l-awturi li joqdu attenti li ma jagħmlux iż-żejjed din, ġilli din din dan il-joker li għandhom fida u speċi ma jlabox il-ħin kollu, għax imbagħad il-lingwa tibda tinħass ftit ftit falza. Naħseb li waħda mir-regoli hi b'mod ġenerali li żomm il-kelma kif inhi, tuża bil-mod naturali tagħha. Ehm, li naturalment ma jfissirx li tista' li ma tistax tesperimenta tbiddel u l-bqija. Imma naħseb li. Sema li mhijiex il-kelma kif ngħidu aħna normalment. Aha. U ħafna drabi kull ma tkun trid huwa li taħdem ftit iktar fuq il-vers. E, li tibqa taħdem fuq il-vers sa' kemm iġibu eżatt kif tridu inti. Biex ngħidu kollox, e, waħda mill-problemi tal-ottonarju jew tas-settenarju jew tal-versi l-oħra regolari hija illi iddaħħal ċerta monotonija. Peress il-versi jkunu kollha l-istess tu, l-istess aċċenti, eċċetera, jistgħu joħolqu ċerta monotonija, speċjalment it-tminja, il-vers ta' tminja, li għandu l-aċċenti dejjem jaqgħu fuq tielet u fuq seba, tielet seba, int sabiħu Malta tagħna, mhux għax Maltin faħrekien. Dik il-kantalina ġejja mill-pożizzjoni dejjem l-istess tal-aċċenti. Allura jiena nifhem illi min qed jikteb kanzunetta ikun rrid ivarja minn dak il-modell għax inkella jista' jaqa' fil-monotonija jew fil-kantalina. Imma għal darbona naħseb illi dan il- din il-manipolazzjoni tal-aċċenti għandha ssir bil-qies. U bat ovvjament kulħadd trid isib il-qis tiegħu. Kanzunetta l-oħra hija tal-aħħar ta' Corazon. Di tuża teknika f'ċertu sens simili u f'ċertu sens differenti ħafna fil-fema tiegħi. Għawek l-attenzjoni ħatkun ħafna fuq dik ir-repetizzjoni fir-ritornell ta' tal-aħħar. Mela, eh, ħanaqbad biss l-ewwel żewġ eh, partijiet, żewġ strofi u żewġ strofi. Awek għandek eh, dawn il-metafori li aħna nafuhom. Il-metafora tal-bib, aħna ngħidu bil-Malti li jiena laqlek bib u jinfetħulek bibin oħra speċ. Per eżempju, jiena laqlek bib, ġifieri tispiċċa esperjenza jew tispiċċa relazzjoni. L-istess tintuża ħafna din metafora tal-ktieb Mhux biss fil-letteratura tagħna jew fil-lingwa tagħna ma tintuża internazzjonalment din li speċi il-paġna minn dal-ktieb, ġifieri
il-ħajja ktieb isa. Il-ħajja ktieb, eċetera. Eh, dawn huma metafori li aħna nużaw, imma jien naħseb illi korazon tużhom b'mod effettiv. Ġveri, biex najtek, tibdina eh, fil-post li aħna narfu, imma bat toħodna fej eh, f'postijiet li aħna ma nafuhomx daqshekk. Mela, jien ħanibda mit-tieni strofa fil-fatt, nixtieq ngħaddi l-kumment fuq it-tieni strofa. Tieni strofa x'tagħmel? Tieni strofa, mela din hija eh, poezija li mhux diffiċli tifhem x'inhu suġġett tagħha, din hija relazzjoni ta' mħabba nispiċċat. Dawn fil-fatt huma miżżewġin li għandhom jew almenu eh, ġenituri li għandhom eh, tifla u din it-tifla eh, speċin qabdet f'din it-tiċrita li seħħet fir-relazzjoni ta' mħabba bej bil-ġenituri tagħha. U allura ehm, fit-tieni strofa għandna dan ir-ritratt mimli patos le mimli, mimli emozzjoni, mimli sens ta' ħasra. ta' din it-tifla. Imma mhijiex mhuwiex ritratt melodrammatiku u kemm bkiet dik it-tifla le mhux hekk. Hi settina biss dan ir-ritratt tat-tifla li rieda bil-kwit fis-sodda ma tafx x'inhu jiġri. U sadattant hemm daw it-tnejn in-nies li qed jgħidu l-aħħar klim lil xulxin li qed iħarsu għall-aħħar darba lejn xulxin fid-dar li kienet tagħhom it-tnejn ma mhux se tibqa'

illi hija sitwazzjoni tal-kbar mhux tat-tfal. Il-kwistjoni tal-flus, per eżempju, il-kwistjoni tal-manteniment, il-kwistjoni li bejn bejn il-miżżewġin li li li taw ġisimhom taw ħajthom li xulxin, issa se jkun hemm relazzjoni Mhux biss dan naturalment, imma se jkun hemm ukoll relazzjoni finanzjarja. Tagħmel sens ta' ġifieri mhux qed ngħid, imma għandek dawn il daw id-dettalji żgħar li aħna naf, ah, li aħna li ngħixu il-ħajja li hija dejjem diffiċli, nafu kemm għandhom tifsira kemm għandhom eh, implikazzjonijiet. U il-flus ħajati għomna nar ta' nar tnejn meta jena tifhem il-ġuvni speċi li meta imur biex jara t-tifla jew biex iġbor it-tifla. U mbagħad għandek l-ewwel strofa. L-ewwel strofa tuża dawk il-metafori li semmejna. U allura Nafu illi illi din ir-relazzjoni dan il-ktieb issa se jingħalaq. U, u hemm din ir-relazzjoni sabiħa le bejn il-qrajna u l-ktibna ċana nsemmu relazzjoni bej il-kelmit li jirrimaw, il-bib u l-ktib, il-flimkien u l-jien, il-kwiet u l-affarijiet, il-xejn u t-tnejn. Imma r-relazzjoni vera sabiħa hija bejn iż-żewġ kelmiet li jiġu f'nofs il-vers hemmhekk, il-qrajna u l-ktibna, li jmorru flimkien. Il-qrajna u l-ktibna jikkumplimentaw il xulxin bħal tnejn min-nies li u għandu karattru moti, għanda karattru moti ieħor u jikkomplementaw il xulxin li għandu interessi moti, għanda interessi moti ieħor u l-istess joqogħdu flimkien bħal qari u l-kidba jew il-kitba u l-qari. Dan huma wħud mill-elementi li tiskopri ma tisma' kanzunetta aktar minn darba waħda. Għax forsi l-ewwel darba ma tagħtix kasa li tkun eh, qed tħoss l-emozzjoni tagħhom imma affarijiet qed tiskoprihom iktar tard.
Eżatt, Ingrid, ġifieri qed ta' perfett inti, ġifieri inti il-kanzunetta il-klim il-kanzunetta qed imussilek qalbek. U qed eh, iġorruk magħhom. Imma mbagħad biex, biex tara x'qed tagħmel il-kanzunetta biex iġġorrok magħha titoqgħod pass lura u toqgħod tosserva. Isek isek ix-xjenzjat jew xjenzjata li qed tosserva l-affarijiet b'oġġettività u kważi mingħajr emozzjoni biex ngħidlek. U mbagħad hemm il-ritornel l-aħħar punt tiegħi. Eh, il-ritornel eh, li li anticipajt li semmejt qabel li fih għandek din ir-repetizzjoni. Tistaqsinix indirizz m'għandix jekk joġbok tfittixnix araw kemmi kemm tista' tkun effettiva s-sarrima Dawn mhumiex kelmiet li qatt ma poġġejnihom flimkien f'rima, imma hawnhekk jieħdu tifsira verament qawwija għax b'kelma waħda qed Korazon hawnhekk l-awtriċi b'kelma waħda qed taqbad sitwazzjoni. Tistaqsinix. indirizz ma għandix, mhux se ntihulek, forsi għax ma għandix fejn immur, forsi għax ma rridx intihulek, forsi għax jekk nagħtik l-indirizz jista' inti tista' tiġi tfittixni jew u jien ma rridx. U jekk jogħġbok tfittixnix, għamela ċara, hawnhekk mhux biss għandek ir-rima, imma għandek ukoll il-vers li jitwal kull darba. Tistaqsinix Kelma waħda, żewġ kelmiet, tliet kelmiet. U xi jfisser dan? Ifisser illi il-qtuħ huwa totali. Illi eh, din l-istqarrija tiegħi hija verament stqarrija tal-aħħar. Tistaqsinix, indirizz m'għandix jekk joġbok u innutaw il-pulitezza kważi ironika mek Għax inti meta qed tiksira għal dejjem ma' xi ħadd, ma toqgħodx tuża jekk jogħġbokijiet. Għalhekk eh, jekk tuża ġifieri, jekk jogħġbok għandha ċerta rabja fiha. Le? Jista' jkun li qed tintqal di interpretazzjoni tiegħi, suġġettiva. Jista' jkun li qed tintqal b'ċerta ehm, kif taqbad tajt. Rispett, jekk jogħġbok tfittixnix, biex tuħx għalik ma tfittixnix. Dak dik tkun interpretazzjoni oħra. Imma u aħna nafu li fil-ħajja eh, daw il-jekk joġbokijiet jistaw jintużaw bil-modi differenti li qed insemmi. Mbagħad għandek it-tieni parti. Hawnhekk fil-fema tiegħi dik ir-repetizzjoni ossessiva, isa ossessiva eh, tal-espressjoni tal-aħħar, tikseb tifsiri ġodda, eh, implikazzjonijiet ġodda, ehm, assoċjazzjonijiet ġodda, emozzjonijiet ġodda, possibilitajiet ġodda. Xieġifiri tal-axħar? Tal-axħar, inti ehm, tal-axħar hija l-axħar kelma li ħanajdlek. Tal-axħar, l-axħar darba li se narak. Imma dik l-iktar frażi effettiva jekk inti eh, trid tispiċċa relazzjoni jew timmarka eh, tistabbilixxi tmim ta' relazzjoni. Le, il-frażi ftit stramba hekk f'dal-post, f'dil istorja U iktar ma tkun mhux tas-soltu stramba, iktar tkun effettiva fil-ferma tiegħi, għax iktar tqanqal il-kurżità tagħna, l-interess tagħna, iktar iġġelna naħsbu fuqha u nagħtu każha. U hemm ironija oħra naħseb jiena, illi din kellha tkun il-kelma tal-aħħar, u mbagħad kienet kelma, u mbagħad kienu tnejn, u mbagħad kienu tlieta, u mbagħad kienet erba, erba, sitta, tal-aħħar jew mhux tal-aħħar. U hemm fattur ieħor. Hemm il-mod kif tal-aħħar issir dal-aħħar. U titqgħod attenta għalija dik il-bidla zejra, xin tista' jitmarajt għatajt tal-axħar, sa fl-axħar. Imma, u probabilment, jien niftakar ċerissum ma konċin notajta, ħsibtni smajt tikka ħażin jew għalita b'mod tikka differenti. Nfatti l ewwel darba li qed nisma' biha din l-aħħar waħda jada l-aħħar. Eżatt, eżatt. U wara kemm sabiħ għandek għandek ukoll din il dil poezija li qed titkellem dwar it-tmiem, dwar it-tluq, dwar it-tfittix nix, eċċetera. U fl-istess jien għandek il-vuċi l-oħra, jew l-istess vuċi, ma nafux, mhux importanti, għanna nafu li eh, li dawnu mal emozjonijiet li ssib f'ħafna situazzjonijiet simili, li l-kol b'xi mod ngħaddu minnhom. Naf li żbaljajt din il-qrara kwa intima u fl-istess ħin pubblika. Le din l-ammissjoni ta' ta' mhux biss ta' falliment ma taħtija jiena qed naċċetta qed nammetti li li żbaljajt. U allura tiġi dik il jiġi dak id-diżappunt, speċi jekk għandek persuna li qed tammetti li żbaljat, allura kif ma jistgħux ħanużaw metafora oħra, jissewwew l-affarijiet. Imma il-kanzunetta ma tinix risposta tagħha dik il-mistoqsija. Il-kanzunetta tina biss biċċiet, le frammenti eh, espressjoni tlaw, xbija tlaw, xbija tlem, imma l-istorja kollha għax aħna nejxu fid-dinja, aħna u kol bnedmin, aħna u kol għadu minn daw situazzjonijiet b'xi mod jew ieħor, aħna nibnu l-istampa personali tagħna ħafna drabi. ċe aħna nimmaġinaw l-istorja li jista' jkun li qed isseħ jew li għexna aħna, jew li nafu li sħabna għexu minna, jew rabatna. U allura aħna ninvolvu ruħna speċi b'mod emozjonali qawwi f'din is-sitwazzjoni ma ssirx ma tibqax biss l-istorja ta' ħaddieħor, naħseb jien meta tkun kanzunetta tajba li tuża l-klim b'mod effettiv, imma ssir eh, l-istorja tagħna dak in-nofs klim aħna nagħmluh klim sħiħ, dak il-diskors illi illi implika aħna nagħmluh diskors li jirrakkonta eh, esperjenzi sħaħ biex ngħidlek. Eh, u mbagħad il-kanzunetta tkompli bi strofi oħrajn ehm, b'kollox fiha 10 eh, strofi jidirli, imma ovvjament hemm repetizzjoni tar-ritornell.
Di kanzunetta vera sabiħa kombinazzjoni kienet kantat tal-aħħar ukoll fil-festival. Kienu kantaw tal-aħħar daw u ġew l-ewwel ġifieri ma tal-aħħar ukoll fil-festival daw.
Ħafna sabiħa di kanzunetta naħseb eh, Ħafna u l-interpretazzjoni ta' Corazon u ta' Walter ukoll enet ukoll
għax huma huma interpreti tant differenti u fl-istess ħin tant jikkumplementaw il xulxin. E, e, għal darbohra, e, again, ġviri jena ta' osservatur li ma nifhem assolutament ċejf daw l-affarijiet, ma għalija huma żewġ vuċijiet vera differenti u żewġ timbri tal-vuċi verament differenti, waħda hija kantanta u l-ieħor huwa kantawtur li li iktar jikkrea speċi milli eh, milli huwa il-kantant biex ngħidlek klassiku, le? Eh, imma tant jinstema' sabiħ flimkien u ehm, jinkeri okkazjoni nikteb anki kemm fuq il-kanzunetti ta' Corazon u kemm fuq il-kanzunetti ta' Walter. U naħseb li joffru ħafna affarijiet eh, eh, interessanti għal kull min jixtieq jikteb jikteb il-kanzunetta. Imma la darba għandna l-kodba qudiemna u hekk f'din l-aħħar slide eh, naħseb li l-ispirazzjoni ewlenija trid tiġi minn dawk li huma li malmin il-gbar tal-kelma li huma l-poeti fil-fema tiegħi. U f'Malta l-lum qed tinkiteb ħafna poezija sabiħa minn ħafna eh, poeti żgħażagħ illi illi żgur eh, minn qed jismana sema bihom jew ara x-xogħol tagħhom jew sema x-xogħol tagħhom. U allura naħseb għad-daqs illum ma għandna l-vantaġġ li nistgħu naqraw poeżija verament sabiħa mill-bidu tal-letteratura tagħna sal-lum. U hemm